דאס צוועלפטע קאפיטל, בערטע די גרושה ווערט ביי ראזע פורמאן א לערערין פון ליבע. שטעלט אייך פאר א יונגע פרוי פון א יאר עטליך און צוואנציג, א נידעריגע און א גראבליכע, מיט גרויסע שווארצע אויגן, מיט געדיכטע ברעמען, מיט א פנים אויף וועלכן זענען אנגעזעצט אלערליי פריש פריש טשיקלעך, רויטע, בלויע, גרינע, ווייסע, מיט אביסל א פארריסענע נאז, מיט צוויי קליינע שווארצע וואנצעלעך אויף דער אויבערשטע גראבע ליפ, מיט א היבשע בראדעווקע אויף די לינקע באק, אויף וועלכע עס וואקסט א בליט אויף וועלכע עס וואקסט און בליט א פוטאן פון זעקס אדער זיבן לאנגע שווארצע האר. מיט אַ קורצן האַלדז, מיט שװאַרצע באַװאַקסענע הענט און מיט װײַסע פּערלדיקע צײַט, מיט װײַסע פּערלדיקע צײַט, און אָט האָט איר, בערטע די גרישע. בערטע די גרישע האָט אַ פּנים פֿון אַ מאַנספּערסאָן און אַ האַרץ פֿון אַ פֿרױענצימער. א גוט ווייעך ווארעם הארץ מיט א רייכע פאנטאזיע פון אסאך פראנצויזישע ראמאנען. א גרושה איז זי געווארן נאכדעם וואס זי איז אריינגעפאלן צו א גראבן מענטשן אין די הענט וואס האט אויסגענארט ביי איר עטליכע טויזנט רובל אוועקגעווארפן זי אויף די דריטע וואך נאך די חתונה, און זיך אַזױ נידעריק, אַזױ אוממענטשלעך אױסגעלאַכט פֿון אירע טרערן, פֿון איר צעבראָכן האַרץ. װאָס האָט זי געקאָנט טאָן, אַ שװאַכע פֿרױ, אַן עלנטע, אָהנע עלטערן? פֿאַרשטײט זיך, װען איר פֿאָטער, שנײער שימשלבײן, זאָל אױפֿשטײן אַצינד פֿון קבֿר און אַ קוק טאָן אױף זײַן אײנציקע טאָכטער, אױף זײַן בערטע, װאָלט ער זיך צוריק אַ לעבעדיקער באַגראָבן. שניאור שימשלביין האָט ליב געהאַט זיין בערטע און געהיט זי ווי דאָס שוואַרצאַפּל פונעם אויג. שניאור שימשלביין איז געווען אַן אָרענטליכער מאַן און האָט זיין ברויט פאַרדינט מיט זיינע הענט. ער איז געווען אַ גאָלדשמיד און אַ יוּוועליר, דאָס הייסט אַ דזשולער, וואָס האָט ביזן טויט געהאָרעוועט טאָג און נאַכט און האָט איבערגעלאָזט זיין בערטען טאַקע גאָר אַ היפּשן קאַפּיטאַל. אַז שנייר שימשלביין האָט דערפֿילט, אַז עס איז שוין צײַט צו שטאַרבן, איז ער געקומען צו מאיר פֿורמאַנען, וואָס איז געווען זייער אַ קרוב, זײַנער אַ קרוב, און ער האָט בײַ אים אײַנגעלייגט דאָס געלט אויף אַ צײַט, ביז זײַן בערטע וועט דאַרפֿן חתונה האָבן. שימשלביין האָט געוווּסט, אַז פֿורמאַנס אײַזערנע קאַסטן איז גלייך ווי די באנק אין קאכאווע. אז בערטע איז אין א צייט ארום געקומען צום אפיקון צו מאיר פורמאן און האט אים געזאגט אז אין צוויי וואכן ארום האט זי חתונה און בעט אים דעריבער צו גרייטן דאס צוגרייטן דאס געלט האט איר פורמאן געענטפערט אז ער וויל פריער אליין זעהן זיך מיט איר באשערטן. ווי פארוואונדערט איז ער אבער געווען ווען צו זיין שטיוול מיט די רויטע ווען צו זיין שטיבל מיט די רויטע לאדן איז צוגעפארן א קארעטע פון וועלכע עס איז ארויסגעשפרינגען א פריינט מיט א צילינדער הוט מיט ווייסע הענטשקעס און מיט א ווייסן שניפס דער פריינט האט זיך פארגעשטעלט ארטור פלעכטענטאל. דער דאָזיקער װיזיט האָט זיך געצױגן אַ פּאָר שעה, און אַז אַרטור פֿלעכטנטאַל האָט זיך אָפּגעזעגנט און איז אַװעקגעפֿאָרן, האָט זיך פֿורמאַן געטאַפּט בײַ די קעשענעס, געקוקט אױפֿן אײַזערנעם קאַסטן, געקװעטשט די שליסלעך אין דער האַנט, געשיקט רופֿן בערטען און האָט איר געזאָגט, הער נאָר אױס, בערטע, דײַן חתן איז אַ קעשענע-גנבֿ, אַ פּיקפּאַקעט און אַ שאַרלאַטאַן! מער האב איך דיר נישט וואס צו זאגן. פארשטייט זיך אז בערטע האט זיך געפונען אזוי באליידיגט אז זי האט דריי טעג און דריי נעכט געוויינט אן א אויפהער. מאיר פורמאן האט אויסגעוויזן אין אירע אויגן א פארדארבענער מערדער, פונקט ווי עס ווערט באשריבן אין די שיינע ראמאנען מיט וועלכע זי האט זיך אנגעלייגט ווי א פויק. אָנגעלײענט װי אַ פּױק. אַרטור פֿלעכנטאַל האָט זי געטרײסט. אױף דעם דאָזיקן באַלאַגאָלע איז נישטאָ װאָס פֿאַראיבל צו האָבן. ער האָט אױף זײַן לעבן נאָך נישט גערעדט מיט קײן ציװיליזירטן מענטש. ער איז אַ פּראָצענטניק און אַ דעספּאָט. בערטע האָט אַזױ לאַנג געװײנט איבער פֿורמאַנס קאָפּ, ביז ער האָט אײנמאָל מיט כּעס אַרױסגעכאַפּט אַ פּאַק מיט אַסיגאַנציעס פֿונעם קאַסטן, אַסיגנאַציעס פֿונעם קאַסטן, און האָט איר אַ שמיץ געטאָן אין פּנים אַרײַן. די הענט האָבן אים געציטערט בשעת-מעשׂה. נאַ, אָט האָסטו דאָס פֿינף טױזנט רובל! מער געב איך דיר יעצט נישט, לאז מיר די איבעריגע פינף טויזנט רובל בלייבן, נישקשה, זיי וועלן דיך צוניץ קומען אויף שפעטער. אוי, זענען זיי איר צוניץ געקומען, אז ארטור פלעכטנטאל האט זי באראוועוועט און אוועקגעווארפן, און בערטע האט קוים קוים געפועלט ביי אים ער זאל איר געבן א גט, איז זי אריינגעפאלן צו פורמאנען אין שטוב אריין מיט א געוויין, און האט אים געקושט די הענט, האט ביי אים געבעטן מחילה און האט אים געזאגט אז ער איז איר אויסלייזער, איר צווייטער פאטער. דאס האט אים שטארק דורכגענומען, ער האט אריינגערופן דאס ווייב מיט די טאכטער און האט צו זיי געזאגט מיט גרויס אויפרעגונג, נו, זעט איר, אט וויינט זי, וואס האב איך געזאגט? האב איך דען נישט פריער געזאגט אז דאס. פֿון יענער צײַט אָן איז צװישן בערטע די גרישע און ראָזע פֿורמאַן געװאָרן אַ גוט לעבן, אַז מען איז געגאַנגען אײנער צו דער אַנדערער יעדן טאָג. פֿורמאַן האָט דערפֿון געװוּסט און איז דערפֿון געװען צופֿרידן. לאָז זי זיך אױסלערנען פֿון איר, װי אַזױ דאָס און ראָזע פֿורמאַן האָט זיך אױסגעלערנט פֿון בערטע די גרישע אַ סך זאַכן. בערטע די גרישע, װאָס האָט אַלײן טײַער באַצאָלט פֿאַר איר אײגענע ליבע, האָט זיך געטרײסט מיט דער פֿרעמדער ליבע און האָט געהאַט פֿאַרגעניגן פֿון ראָזעס גליק אַז ראָזע האָט איר איבערגעגעבן אַלץ, וואָס בײַ איר אויפֿן האַרץ איז געווען, האָט איר בערטע געזאָגט, אַז זי מוז פֿריִער אַליין אָנקוקן דעם, וואָס האָט געוווּנען איר ליבע. אָ, בערטע איז שוין אַ געשלאָגענע הונט, זי וועט מען, זי וועט מען שוין אַזוי גיך נישט אָפּנאַרן, ניין! און באָריס פֿרידמאַן איז איר פֿונעם ערשטן מאָל געפֿעלן. זיין שיין געשטאלט, זיינע לאנגע בלאנדע האר, זיינע ווייסע הענט מיט די איידעלע מאנירן, דאס הייסט אויפפירונגען, זענען אזוי פיל געווען ענדליך מיט די מאנירן פון א העלד, פון א אמת'ן העלד, וואס ווערט באשריבן אין די ראמאנען, אז עס איז גאר קיין ווינדער נישט וואס רויזע האט זיך אזוי איינגעליבט אין אים. מען דארף נאר אכטונג געבן פון דער זייט אז עס זאל דערפון חלילה נישט ארויס עפעס אן אומגליק, אז די ליבנדע זאלן אויף תמיד זיין גליקליך. ראוזע איז נאך אזוי יונג. און בערטע די גרישע האט זיך גענומען צו איר ארבעט ערנסט און געטריי. דריי יאר כסדר איז זי געשטאנען אויף דער וואך פון דערווייטנס און האט געהערט ווי די דאזיגע טייבלעך שישקען זיך און קישן זיך דריי יאר כסדר האט זי געהיט ווי א גוטער הונט ביי די טיר אז קיינער זאל נישט איבערשלאגן די גליטליכע ליבן די צו רעדן אךקען און זיפצן און צו קוקן זיך אין די אויגן אריין, דריי יאר כסדר האט זי זיך מקרב געווען צו די גליק פון צוויי פרעמדע יונגע ליבנדע נפשות גוטע נשמה און זיי די יונגע גליקליכע ליבנדע נפשות צו האָבן זיי כאָטש, צו האָבן זיי כאָטש אין זינען געהאַט אַ מאָל זייער טייערע באַשיצערין, בערטע די גרישע?